Aytacağım, ele cenk başlağında babam türmede edi. O vaqıt o türme halqın cenkke alıp kitelerem, bir şey etelerem. Naz olıp keldi, babam qaytıp keldi. Cenk başladı. Soñ babam bizge köçüpken soñ, qaytıp kelgen soñ Bizim başladılar, cenk başlandı, samolötlar kemi, nemselerniñ samolötları. Soñ babam epimizni ciştirdi, yükledi arabalarğa, aldı kitti Yuqarı Qarelez deyler, şimdi bilmeyim nasıl, Yuqarı Qarelezge. Anda bir qoba yanında bir soyumıznıñ evi bar eken, anda. Yaşadıq, bir qış anda yaşadıq. Amma anda bombalar taşlağanda biz qobalarğa qaça edik. O qobada sabacı oturasıñ, soñ kündüz qaytıp kelemiz. Özü aqşamdan soñ gece bomböjka ola edi. Bahar keldi, erte baharda qayttıq. Zalanköyge. Zalanköyge qayttıq. Biziñ evimizde nemseler yaşay. Özde töpesinde eki qatında degil de, tübünde mağaz deymiz tatarca, ruslar podval dey. Biz qartbabamnıñ evine snaryad tüşken, bomba tüşken, ne tüşken, yıqılğan yarısı, yarısına bir közü qalğan. Anda bütün yaz yaşadıq. Bir yazım, bir qışım, tap o qadarlı aqlımda yoq, no anda yaşadıq. Nemseler Aqyarnı aldılar. Nemselerni bir daa quvmağa keldi, endi ruslar quvıp keldi. Ruslar quvıp keldi, biz bir daa qaçtıq köyden. Endi albat deyler rusçası, başta oña dey albatqa, tatarca albat, a rusçası köçip ketken yerimiz. Babam soyları bar anda, tatası, eñ büyük tatası Salde olarğa köçip bardıq. Nemseler qaçıp kitti, ruslar keldi. Babam predsedatelь kolhoz oldı. Soñ bir-eki daa bir bir qışta, eto, no bu qırq birden başladı, endi tap aqılıma tüşti, şunda qırq dört senesi daa köçmeymiz. Babama oruslar aytekenler. Köçürecekler sizni, yahşı adamlar bar eken de ruslar soldatlarnıñ içinde, dep, olara qaç kere aytqan ofitserler babama. Babam inanmağan. Aytqanlar, yolğa köçürecekler sizlerni, bir şeyler azırle, tütün, mütün, aş, suv, er bir şey azırle, sizni alıp ketip, başqa memleketke alıp ketecekler, degen. No, babam inanmadı, Soñ bir kün bizge de kelip ayttı, babam bele-bele aytalar, de, anama ayta, biz de diñleymiz onı. Aytacağım, ondan da bir şey azırlanğanı da yoq, inanmadı babam, olar aldata, olarğa şey bere eken, de, babam, olar bir şeyler aytıp-aytıp, aldatıp şey ala ekenler, aldatalar dep, daa saba, no, saba, no, daa qaranıq keldiler soldatlar. Qaç tane, aqılımda yoq. Ciştiriñ şu bir, bir-eki bir şey yolğa kiyiniñ, sizni alıp ketecekler, dep ayttılar. Ciştir, anam bir şeyler ciya, babam tepip taşlay olarnı, öldürmey alıp ketecekler dep qorqıp, şaybellep. Aytacağım, bir-eki bir şey alğandırıq da, soñ bizni alıp çıqtılar, kolhoz azbarı diy ediler. Namangan oblastında, er bir Balaban oblastında bir poezd, bir vagon, eki vagon qaldıra ekenler, deñiştire ekenler başqa şeerden, soñ bizge iliştire. Biz papqa tüştik Namangan oblastına. Bir, bizim köyden bir on qoran da bar edi. Tatar çoq, a bizim köyden bir, o da emes, onıñ üstüne. Bizim köyden tap Uralğa tüşkenler. Ural. Bir vagon alıp ketkenler Uralğa, bir vagon Gorkiy, bir şey, bir şey Moskvada Çerçik, Çerçik diyip, yoq, Çerçikte degil de, Namangandan bizim kene maşinalarğa yüklep, Pap rayonına alıp gittiler, bir maşina alıp gittiler. Znaçit, bir on horanda, çoq yoq. Çusta, Namangan, onıñ üstüne Kakan, Fergana, bizim köyler. Uralda bizim köyliler. Ana, onıñ içün bu vagonlarnı deñiştire ekenler Rossiyada, qayda ne qadar. İ, Taşkentte de, Özbekistanda da şey, balaban şeerlerde şayet ediler. Ödemesini deñiştirekenler vagonlarnıñ. Bu manası şu, Yevpatoriya, andan bir eki horanda bir-birizi köremiz, soñ bir taraftan da bir horanda, eki horanda, ömüriñde bilmegen kişiyiñ, ele asele qarıştıra ekenler, duşman etmek içün. Üzbekler de bekley edi bizni, aytqanlar olarğa. Odnoglazıye lüdoedi yedut, budte ostorojnıy, o ruslarga da, andaki da o ruslar da predateli, uje predatel etip qoyğanlar adımıznı. Onda ene kim? Sen yazasıñ. Aytacağım, biz, bizim köyden, Namangandan, Namanganğa alıp barğanda ance Baynege alıp barırdılar, cuvundırdılar. Ya yırım künüm bir şey küttik biz anda. Soñ Namanganda bizim köyler, soyumız çustqa tüşti. Çust papqa tüşti, bizler papqa tüştik. Soñ o pap rayonına tüşken soñ, o rayondan daa soñ sovhoz, kolhozlarğa dağıt ediler. Anda-mında bir dane, bir-biriñ ayda-yılda bir kere köresiñ. Öyle bek dağıttılar. Soñ başladı Başta sıcaq suv yaramay, kanaldan suv içesiñ, bılançıq o suvni içesiñ. Amma özbekler tek çay içeler. Olar bile manasını, amma biz bilmeymiz, bizde savut da yoq oña çay qaynatmağa, çay içmeye, ocaq da yoq, bir şey de yoq. Başladı maleriya, hastalıq, sıcaq, qırq gradustan ziyade anda sıcaq er vaqıt. Bek çoq, er kün ölediler al, no birinci künlerden bir künden degil o, yaz içinde, yaz eñ sıcaq oldı, biz mayısta anda barıp çıqtıq, çıqsaq mayısta tan soñ, iyün ayında ana eñ sıcaqlar başlay. Ayaqat yoq, bir şey yoq bizde. Yalanayaq yolda cürülmey edi balalıqta, onı bilem. Biz anda uzbekleriñ episiniñ azbarı duvar, balaban paqsa duval dey olar, duvallar ola, mına böyle. O duvalnıñ taldasına teñ, anda onıñ tübüne cüresiñ, olmasa yerge basıp dayanamaysıñ, ayaqıñ pişire. Aytacağım şu, PAP rayonında, PAP içinde üç-dört kere yaşağan üylerimizni değiştiremiz Uzbekler üyünde. Soñ men Uzbekler qolunda cürdim, Uzbekler yahşı, bek yahşı adamlar. Üzbekler adamlıqlı, çiloveçnıy rusça aytqanda. Men, meni olar ala, anda dosyer bala deyler. Mına pomoşnik da, domoşniy po meloçi dey. No men sığır baqaydım. No meni yanıma abedke teke pite bereler, lepyoşka deyler ruslar. Aqşam saba bir çanaqtan aş aşay edim olardan. Soñ qırq, aytacağım ele, bek çoq adamlar ölip kitti, qırq yedide ev qurıp başladıq. O qırın evni qurmaqında yer berdiler, tatarlarğa yer berdiler. Köçmesin, qırq bir yaqqa kitmesin dep baylap qoymaq içün uçastkalar berdiler. E, kim nasıl qolundan kele, ne bolsa, nasıl olsa ev yasay. Biz yasadıq bir ev, kiçkene, bunıñ yarısı qadar bu közniñ. Epimiz altı-yedi can onıñ içinde yaşaymız. Bir köz sıyır. O, onda aqçısını şunda, nasıl aytalar, borçqa alalar da kasalardan, ele aqçı borçqa bereler, soñ qaç yıllar keçken soñ onı qaytarıp, protsentinen qaytarıp beresiñ o aqçını. Ele etip. Üy yasağan edik. O ruslar köylerden, tanışlarından kâğıtlar yazıp, pismo deyler rusça, kâğıtlar içine urluq qoyıp ciberdi bir-eki ruslar. Ondan soñ çoqlaştırıp ciberip tapladılar anda.